Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ, хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем! Күбебез шушы тормыш дип аталган зур юлны атлап барганда, тормышта төрле сынауларны, төрле сикәлтәләрне күреп, шушы сикәлтәләр аша ниндидер авырлыклар белән узып, бик күп очракта сорау бирәләр. И Раббым, нәрсә соң минем тормышымда шулкадәр сынаулар күп? И Раббым Аллаһ, ничек Син миңа шушы сынауларны узып чыгырга, ничек күңел белән сынмаска, ничек үзебезнең тормышыбызны җитди, матур, күркәм рәвештә алып барырга соң дип, бу сорау-мәсьәләләрне күп кеше бүген үзенең күңелләрендә гел борчып искә алалар. Хөрмәтле туганнар, Раббыбыз Аллаһ Сөбхәнәһү вә Тәгалә Үзенең изге китабы Коръәндә безгә моңа җавабын кайтара. Вәл-гаср, вакыт белән ант итәмен, ди. Ягъни, хөрмәтле туганнар, без күз белән күрә алмаган, кулларыбыз белән тота алмаган, берничек тә үзебезнең тән җисемебез белән аны сизә алмаган вакыт дип аталган зур, безнең өчен катлаулы булган мәсьәләнең хуҗасы Раббыбыз Аллаһ вакыт белән ант итеп әйтә, аның хуҗасы ул үзе ялгыз гына дип. Без уйлыйбыз, бүген вакыт минеке, бүген мин яшь, бүген мин көчле, бүген менә көн минем каршымда, менә мин нәрсә куйдым план иттереп үтәргә, шул планымны үтәрмен дип. Ләкин Раббыбыз Аллаһы Субханәһү вә Тәгалә үзенең теләге белән һәрбер кешегә насыйбын бирә. Үз теләге белән безгә ризыгын яза һәм инде татар халкында билгеле булганча, насыйп булмаса ул ризык безнең борын кырыеннан да узып китә, ә насыйп булган ризыгыбыз тешне җимереп тәген безнең карыныбызга керәчәк. Хөрмәтле туганнар, вакыт безнең яклы түгел. Вакыт белән без кулланучылар гына. Вакыт ул Аллаһы Тәгаләнең хуҗалыгы астында. Ул гына аның белән идарә итә. Ә без фәкать бу дөньяга насыйп булган, үзебезнең утыз, кырык, илле, алтмыш, җитмеш, сиксән елыбызны яшәргә, шушы вакыт белән кулланып, кулланып беткәч, аны инде шушы бакый дөньяга күченеп киткәндә фанилыкта калдырабыз. Хөрмәтле туганнар, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә дәвам итеп әйтә безгә. Иннәл инсана ләфи хуср. Хаклыкта бөтен кешеләр төрле-төрле хәсрәтләргә батырлар ди. Һичшиксез, моның инде беренче тәфсире, беренчесе аңла, беренче аңлатмасы ул бөтен кешедәген кайгы-хәсрәт җәһәннәм утына. Ниндидер бер инде Аллаһы Тәгалә язган тәмуг чокырларына җыгылыр дип тәфсир ителә. Әмма дә ләкин без шушы дөньяда булган, тормышларыбызда булган мәсьәләләргә карап тагын моңа тәфсирен бирә алабыз. Без бөтенебездәген, менә бүген яшәешебездә, бүген көнкүрешебездә, үзебезнең эш булсынмы, өй булсынмы, коллектив булсынмы, гаилә булсынмы, якыннарыбыз булсынмы, гел ниндидер хәсрәтләр белән бәйле. Беркем дә тулаем рәвештә үзен бәхетле дип әйтә алмый. Эштә булсынмы, өйдә булсынмы, ниндидер бер шөгыле белән шөгыльләнсенме, һәрбер кешенең тегендә яки бу урында аның ниндидер аңлашылмаучанлыгы, ниндидер мәшәкате, ниндидер авырлыгы, ниндидер сынаулары булырга мөмкин. Чөнки Раббыбыз Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә бу дөньяны, бу галәмне үзе шушындый рәвештә барлыкка китергән. Без моннан кача алмыйбыз. Хәсрәтсез безнең җәмәгать бер кеше дә юк. Бөтен кешенең дәген үз хәсрәте бар. 70 яшьлек бабайның дагын ниндидер кайгырган, борчылган мәсьәләсе, 70 яшьлек, анда 80 яшьлек пенсионер әбинең дә бер үзе ялгыз утырса дагын, аның дагын үзенең күңелендә булган, сыкырынып торган соравы бар. Хәтта ки ул бала-чага булсынмы? Садикка йөри, балалар бакчасына алты-җиде яшьлек аның шулай ук күңелендә ниндидер, бәгырендә кайнап торган сорауга җавабын эзли тергән шушы мизгелләре бар. Һәм без, урта яшьтәге кешеләр, шушы дөньяны алга сөрүчеләр, ирләр, хатыннар, әтиләр һәм әниләр, бездә гаҗәеп менә бу сораулар, бездә гаҗәеп менә бу сынаулар күп. Кемдер аларны сабырлыгы белән матур иттереп, дөрес иттереп чишеп алга бара, ә кемдер сабырлыгын кырыйга калдырып, инде матур, күркәм юлны сайламыйча, бераз начаррак булган, әйтеп китик инде, кабәхәт юлга басып, аракы беләнме, наркотик беләнме, яисә бөтенләй бөтен нәрсәне ташлап, бөтен нәрсәдән бизеп,

Вә тәвасау бис-сабр, дип Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә шушы хәсрәттән, менә шушы стресслардан чыга алган кешеләр алар күп түгел, ди. Һәм алар, ди, шушы сынаулар, авырлыклар аша ничек үзләренең җаннары белән сынмыйча, көчле, җитез, булдыклы булып чыгалар, ди, алар, ди, дүрт эшне эшлиләр, ди. Дүрт эшне. Әмәну, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә, аларның күңелләрендә иман бар ди. Ягъни синең күңелеңдә иман булу, Раббың Аллаһ Тәгалә биргән бу дөньяның сиңа сынау икәнлеген аңлап яшәү, Бу синең каршыңда булган өеңме, синең машинаңмы, синең гаиләңме, синең эшеңме, бөтен булган көн күрешең вакытлыча булган икәнлеген аңлап төшенеп бетү, Ул бик зур дәрәҗәгә ия. Мөселманнар тиккә генә Иннә лилләһи вә иннә иләйһи раҗигун дип әйтмиләр. Раббыбыз Аллаһы Тәгалә тарафыннан килдек һәм Раббыбыз Аллаһ тарафына кайтуыбыз дип. Нигә? Чөнки бу дөньяда бөтен нәрсә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән килгән һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән бервакыт китәчәк. Без бу дөньяда бер нәрсәгә хуҗа түгел. Без бу дөньяда үзебезнең тәнебез өстендә дә ген идарә итеп бетерә алмыйбыз. Без бу тормышта сыналучан затлар. Шуңа дагын, үзеңнең сынауда икәнлегеңне аңлап, И Раббым Аллаһ, мин Сиңа инандым, мине үз рәхмәтеңнән ташлама, миңа бәрәкәтләреңне бир, дип Аллаһы Тәгаләгә иманлы рәвештә дога кылуың, менә синең беренче шушы авырлыклардан, стресслардан котылу чарасы булып тора. Вагамилус салихати изгелек кылырга кирәк дип Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә безне бу тормышта төрле хәсрәтләр, төрле стресслар, төрле авырулар, төрле безнең башларыбызга керә торган куркулар басып ала һәм алар безнең баштан чыгып китсен өчен Башны чистарту гына түгел, беренчедән, без үзебезнең гамәлләребезне игелек белән тулыландырырга тиешбез. Ва гамилус салихат ул изге эш эшләү дип тәрҗемә ителә. Без үзебезнең өйдә булсак, гаиләбезгә изгелек күрсәтик. Үзебезнең гаиләбез белән сөйләшкәндә телдән изге, позитив, матур сүзләр сөйлик. Үзебезнең коллектив белән эштә дә ген матур иттереп сөйләшеп, матур мөнәсәбәт төзеп, матур күркәм арабызда булган шушы инде бердәмлекне ныгытып яшәсәк, Якыннар белән дә, туганнар белән дә, күршеләр белән дә изге эшләр эшләп, бер-беребезгә бүләк бирепме, бер-беребезгә юл куепмы, бер-беребезгә ниндидер бер киңәш ясапмы, анда ниндидер игелек эшләпме, бездә булган менә бу хәсрәтләр инде, җәмәгать, башыбыздан да китәчәк. Төрле-төрле курку, төрле-төрле кайгыру, хөрмәтле туганнарым, безнең бик җиңел китә, әгәр без аны үзебезнең гамәлләр белән төзәтсәк. Бу чынбарлыкта да шулай. Бер мөселман кардәш белән сөйләшкән идем, хатыным вафат булды, ди. Күңелемне, ди, кайгы-хәсрәт алды, ди, шулкадәр куркынычлык иде, шулкадәр минем күңелемдә, ди, хәсрәт тулды, ди. Һәм ничек бу хәсрәтеңне, ничек шушы депрессияңне бетерә алдың, ничек моннан чыктың дигәч, абзый әйтте, мин ди көн саен чыгып, менә ди кыш көне вафат булган хатыны карны көри идем ди. Карны көрим үземә генә түгел, күрше безнең авылда торучы ялгыз тол әбиләргә дәген кар көри идем. Һәм, әлхәмделилләһи, шөкер, шушы изге гамәлләр аша, шушы матур күркәм инде эшләгән эшләр аша Раббыбыз Аллаһы Тәгалә ди, минем күңелемдә булган хәсрәтемне алды, күңелемә тынычлык килде ди. Шуңа да, хөрмәтле туганнарым, үзебезнең инде тормышыбызда изге гамәлләрне булдырырга, ашыгырга кирәк. Менә бу депрессия, менә бу авырлыклардан чыгарга телисез икән, изге гамәл иң яхшы даруларның берсе булып тора. Өченчедән, Раббыбыз Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә әйтә, «Ва тавасау бил хакки» бер-берсенә васыят кылалар ди. Мөселман кардәшләр хаклыкны, бер-берсенә васыят кылалар төрле киңәшләрне, ярдәмчел булырга, бер-берсенә э, инде тормышында булган дөрес юлларны, дөрес киңәшләрне әйтәләр. Менә бу дәгым безгә бик еш җитми. Без күрәбез, күрше дустыбыз чирләп тора, авырып тора, ә без аңа килеп киңәшен дә әйтмибез. Без күрәбез, эштә ниндидер дустыбыз, коллективта булган ниндидер безнең инде бергә эшли торган коллегабызның ниндидер хәсрәте бар. Син кил дәген аның белән сөйләшеп ал. Син кил дәген аңа берәр киңәшен әйтеп ал. Хаклык турында сөйлә. Ә хаклык нәрсә ул, хөрмәтле туганнар? Хаклык ул Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең мәңгелеге турында сөйләргә. Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең инде бу дөньяда булган фани нәрсәләр вакытлыча әллә нинди зур кыйммәткә ия түгел, дустым. Менә Аллаһ Тәгалә каршында иң зур, иң кыйммәтле безнең бакый дөньябыз бар. Менә шушы бакыйлыкка әзерләнү, шушы бакыйлыкка киңәш итү дусларыбызны Һәм бер-беребезне шушы матур киңәшләр белән күңел күтәрү, ул чынбарлыкта дагын безгә зур дәва, зур шифа булып тора. Дүртенчедән, Раббыбыз Аллаһы Тәгалә әйтеп китә, Ватавасау бис-сабри. Бер-берсенә, ди, алар, ди, сабырлык турында васыять кылалар. Ягъни, хөрмәтле туганнар, бөтен мәсьәләне дә ген җиңеп чыгып бетереп булмый. Бөтен кайгы-хәсрәтне дә ген акча белән дә, зур абзый белән дә, зур ярдәмче белән дә, ниндидер анда булган юллар, рәвешләр белән дә җиңеп чыгып бетереп булмый. Кайвакытта безгә сабыр итү генә кирәк. Сабыр итү. Сабыр итү чын барлыкта дагын бик авыр нәрсә, ләкин шул ук вакытта ул безгә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә тарафыннан шулай ук бер дәва юлы буларак киңәш ителгән. Шуңа тагын бер-беребезгә килеп, Ий, дустым, беләм, синең шушындый зур сынавың булды, Аллаһ сиңа сабырлыгын бирсен. Сиңа Раббым Аллаһы Тәгалә күңелләреңә шушы менә бу уздырган синең тормышыңдагы хәсрәтеңне җиңеп чыгарга җиңеллекләрен бирсен. И Раббым Аллаһ, бу кешегә сабырлыгын бир. И Раббым Аллаһ, бу кешене бу яман хәлдән сакла дип, без дәген шушы догаларны әйтеп торырга тиешбез. Чөнки ул сынау теге кешенең җилкәсенә генә килеп төште түгел, ул безнең дәген кырыйдан карап торучы кешеләрнең җилкәсенә төште. Шуңа да, хөрмәтле туганнарым, без бер гаилә кебек, бер өммәт кебек, бер тән кебек яшәгән рәвештә, бер-беребез өчен кайгыртып, Бер-беребез өчен игелек, бер-беребез өчен инде матур күркәм мөнәсәбәтне генә төзи алып, киләчәктә үзебезнең инде Раббыбыз Аллаһ Тәгалә тарафыннан булган оҗмахка һәм бу дөньяда шушы сынаулар белән баткан, шушы сынаулар белән чуалган галәмдә, дөньяда безгә җиңеп чыгарга, имин, тыныч яшәргә, үзебезгә инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен таба алабыз. Шуңа дагын Раббыбыз Аллаһ насыйп кылсын, бер-беребезгә игелек сорап, бер-беребезгә сабырлык сорап, бер-беребезгә дога әйтеп, бәрәкәтле, матур тормыш булсын дип, иманлы иттереп яшәргә, шушы сынауларыбызны узып чыгарга Раббыбыз Аллаһ үзенең рәхмәтләрен, үзенең бәрәкәтләрен һәммәбезгә насыйп Әйләсә иде. Хәерле көн барыгызга да, хәерле, уңышлы, бәрәкәтле атналарны бирсен Раббыбыз Аллаһ Тәгалә һәммәгезгә дә һәм инде гаиләгезнең, якыннарыгызның бәхет-сәгадәтләрен генә күреп яшәгез. Әссәламу галәйкүм ва рахматуллаһи ва бәрәкәтүх.